To ne manyisi niya, to mani ng'e ni bwana kacha koro kila ng'ato show up gi design mare. Macha ng'a- macha kodi chunyi ng'anyo. Mhm. Iluongo ni manda ng'anyo. Ok manda mano. Bwana eh bwana nyithindo ma nyiri biro kacha kutwere bwana mineno gin gi iluongo nang'o thong gi gi- Ah, ah. thon thons thons eh Man- Mano manda kudho kudho ikete ndara Mano maandamano mane? To ka wacho manda kanyo mineno sani Gen Z Gen Z okelo e ndara ni bwana. En Gen Z kusu Gen Z. Je- Wan- Wan ingini wadongo kane wawinjo thumbe mag Nio, Chris Brown to gi Jay Z. O- Gen Z. Eh? Gen Z. Eh, eh, Gen Z. Gen Z. Eh, omera omera ma Gen Z gi be noma omera. Winyo mana ni sani tiya ga sokgo kata mar pilipili. Mm. Ena ena boza, ena ena iro moro migo ni poop to yathe mumuoch kanyo to ji ng'we iro bwana to ji gotore gotore. Polise sani dogi winyo ka polise ma sani go lwet gi gine bunde. Mm. Polisi arreyo, so far sani polisi arreyo. Eh? Yaani tear gas. Nitie nitie polis ma nogo lwete gi tear gas ma Polisi ne mogo lwete kende, nitie moro ma kori neno nene wacho ni bwana. Koro ma to koro ok nyalre. Isewinjo ni kuchukua sheria mkononi. Mm. Koro mkono nene mokawo.

Eh, you know, reduce financial bill. Bwana tu nyiri no rwakore. Mm. Dun kata sani be, be most of my phone calls gina gina mag nyiri mane warado ga ng'ayo. Mm. Nyiri bwana kata nyiri gin free. Bwana to koro onge gimoro ni sungi. Wacho ni mm. makori ni iwuoyo ni I'm talking to you as a Gen Z to Gen Z. Mm. Hey, Jay-Z to Jay-Z. Yeah, then go to in the MTV Hall of Fame. Live live bwana, mimi sine bwana organize. Tu ina deal sawa kare kemwa rengo yo mtani kono to watimo nani. Manto nitie nyako moro mano duoko tiya gas kondele kacha. Nyako mane? Eh, nyikisumu to wetu yogo bwana mago kod ne gin kod iluongo gini ya ni boy na. Mm. Gin nyiri but iluongo ni boy na. Eh. ni boy na to chal nade. Koro koro gin ema nanyisi ni gipako wach mar ni polis no lwete omuoch. Eh. Ikoni gin gidwoka dwoka idiro ni to gin be gidwoko. Gilokore returning officer bwana. Eh? Returning of ma koro weri gi IBC cha. Anyango gire. Anya anya aus. Omera us tije tek ma kata ochwanyo chuore to ok apologize. Winyo mano kodonje simu ni ng'ato koro kun. Mm. Ted na kuna cham gi nyithinda yieng' anindna. Hamedi kuon itieko kuon no. Mani ngeno wa apologize ne chuore. Eh. eh ah nyago ya yie kod gi mano boy na gal na gi boy na. Eh. Ni aje jama. Eh. Kwani mano to sero mane. Mani ngini podi waste time podi dwani mondo go kode mbaka mang'eny. Eh, ingini. Bwana niko ndele. E maandamano kanyo akwaya usna. Bwana makondele ka tok James bwana. Bwana wang'e James. Mm. Ah. Ah, Bona nitie nitie jenzi. Eh. Ing'e ni gini kik riwe ariwa, nitie jomoko ma koro dwa take advantage. Bona eh. nyikundeleka bwana ibineno maka general field marshals. Eh. Eh. Ok jenzi. Bwana maka joma ka koro ng'ato nigi ova ova ne. Mm. Ma mare to rwakore ka police. Ng'ato be obiro gi tear gas ma mare. Ma mare muunda onde ot kia kivyake. Ini wacha mabwana ni majenzi kia mo. Majenzi lakini ntie ntie ng'at ma ng'ise ni jo Homa Bay to onge jenzi. Jo Homa Bay mage? Jo ani Homa Bay onge ga jenzi. Homa Bay ma jenzi Homa Bay cha bini jezi, Homa Bay, Homa Bay tuonge jezi omeya. Homa Bay ni jenzi. Mm. To kiparo ni Siaya, Siaya nya bedo gi Siaya nya bedo gi jenzi. Ah, jo Siaya to ni jenzi mang'eny bwana. Be most of ma jenzi gin jo Siaya. In sure. Okata kok ma jenzi kare jo manyalo neno jezi. Injo siaya bwana. Bwana utopiso kile majezi madongo bwana. Makejo makoro. Mayo lilo. Eh, makakoro maye. Yo gikalo gidonje ye. Eh. Dugi winjo ka sani nyaka pinje maoko nyaka jo Chelsea oro. Chelsea manite kapo tamo yudo. Mm. Owuoyo mondiko ni bwana gima timre e Kenya no bwana financial bill. Masani bwana video Fununu wacho ni ya. Mm. Bwana chal ka gima bwana kata bill moko miwinjo ni ng'ato kelo ni bill hotel kisechiemo cha. Mm. Gimoro amama iluongo ni bill idhi ng'ad oko. Koro ka gidwa ng'e ni gitiyo gi Gen Z koro. To gimoro amama manigi bill. Tek ni enena gi bill, obed pi bill to waeje, obed rent to waeje. kata pay bill yote Ah, koro gimoro amora onge koro tek ni bill ni e iye to bill gate gate ne mikuongo imuko mm. That's the end, Iluongo ni bill. word on the street Mm. ema wacho to nitie ok boy an. na miluonga ni billy Billy no idhi go ma- idhi go Idhigo marufuku. Koro bili na mar uso kidi. Ah, ah, idhigo e marufuku. Oh. Ah. Eh. Marufuku. Kendo emergency, emergency to kendo bende lwenyo wan ok wahero lweny. Iwinjo? Hmm. Ma en generation moro ma kata ineno kata kaka wa fight sirikal. Hmm. Igo sirikal ka gima ibongo gi demni moro. Hmm. Eh, en en message message message mag Memes dwaro mo jo parliament. Eh. Omera MPs, omera miluongo gi ni kiana ang'o gi omera. Omera eh aneno moro ni ama ama sijui na nini mwende wazimu wacho ni yawa. Eh. Jogi kweny manade gidonjo nyaka e simb president. Gi hack. Gi hack simu. gi akso oh. mwenda tesi wa omo marede ong niwinjo ndalo moko mane omo bende nokete gi mwenda tesi koro nitie mwenda tesi eh. ato nitie mwenda wa simu eh. mago jo simbe mwenda tesi wa omo mwareje ni ah, eh, marudio ok marejeo ah. Marudio ni japuonjo ma Kiswahili. Apenji. Hmm. Mano be kawacho ni ariambo mano bariambo. Hmm? Mano gima wacho na kawacho na ariambo mano kawacho na wuondi mano bariambo. Ah bana mano tiriambo. Mano mano tariambo na. E, e iparo na mana wer moro mano wacho ni sungura mela. Le to ji ocho ma. Na jicho. En ga eh

and for bachelor anapona nini degree emomiyo pod an bachelor nyaka sani pok akendo ah. yes mani course natimo naparo ni nitimo nitimo intercourse intercourse natimo mano na mano koro ne watimo gi kane koro koro ka wan ne interclasses mm. is a, is the, is the, eh? Nen, Yo mage. Nen ga inter domes inter Nentaga entertainment. Entertainment. Iwinjo? Mm. Aya. Kanyo koro kawo kata mana ji eh, bwana nasomo bwana madhi nyaka PhD, PhD, GA. GHC. GSC. TSC. TSC number. Eh, eh. Ai, Mana en- mana asebedo an asebedo kuonde mang'eny Mana en ng'ama to ni profesa. mago e jok ma sirikal pimo wigi in koro nyisa ni mago joma chal nade. Eh, En ng'ama profesa ma ko- kata financial be ah, mana jogi ma waste time ni bo. donge ineno ka si- be sirikal chik manyien wacho ineno Mm. jo wadwani mondo with immediate effect

Bwana macha tich manenyo ne ma wuoch mende otiyo nono ndalo korona. Bwana macha. Be wuoch mende ariyo mosiepna ema nong'isa ni bwana ketnwa gine bunge kanyo. Sani to ing'eyo ni bunge la wananchi omos wanawa gi ema nitie. Mm. Ibe ni Ipani nyinge no mi nango ng'ano wanawa. aba nikech oloso for one hour. Okolos, yani oloso.